Erokamano ahinya nyi Koromoga Jwang' kuom yie, eh, kuom yie mondo bende ukete kaendi kaka pile. Maendi en AJ Media mateni chenro eh, kanyo endi en Ana Jwang' Junior kendo bende uh, kawuono wakeloni wendo ma bende usebedo ma kuwinjo uh, eh, AJ Media kaendi. Kawuono wabrogo kode mbaka ngimane mar thum ne ochako kanye, ang'o mane omiyo obedo jathum kata bende ogombo ni thum oket kanye kaka msani. Um, Arwaki kaendi kaka pile, uh, bedo koda kwago mbaka kaendi kod bende wendo mara machiegni. Yes.
Mm, inyalo nyisowa ni mokwongo nyingi ng'awa kapok wachako chenro? Oh, nyinga ma nyinga mar M-Pesa en Kevin Kevin Ojode. Kevin Ojode.
Kata Kevin Ochieng Ojode, nyaka bed gadek. Mm -hmm. Yes. Nying mar usani uh -huh. Kevo Makawili. Kevo Makawili. E eh, jomoko be luonga ni The Wise Man.
in, in, in, in wato Ojode? Ojode Thorwa jode. ojode ng'eny. Samoro wuonwa en e watgi an to ok an wade. An wuonwa e ojode. Ing'e ni nying moro Ojode ne en nying mano miluoro ahinya. Koro ki- kiwacho ni Ojode samoro in iwatgi. Uh, Kevo Makawili, adhi ni mondo ang'e sigandi mana matin tu. Ere kaka nidonje thum kaendi ma sani endi ong'e kaka, kaka bende nyingi machielo wacho ni nyingi ma ji ong'eyo? Kevo Makawili. Kevo Makawili.
Momiyo ibedo gi nying mar Kevo Makawili. Nying ne niyudo nang'o e, e thum kaendi?
Okay, nying mar Kevo Makawili ayudo e thum ka. Mm. Kasedonjo industry mm -hmm. mar Ohangla. Mm -hmm. Okay, iwacho na wach kaka na donje gini. Eh, eh kaka donje thum kaendi. Okay, thum adonje 2014. Mm -hmm. Kane abiro Nairobi. Nairobi abiro 2009. Mm -hmm. To nitie tich mane okela somo Narobi ma be natime maber to iwacho ga ni e bwo piny ni gimoro amora ma riwi gi anyuola mano ok en gima nyalo teri kamoro. Yeah, nabiro timo mechanics though asome ang'eye ma an awuon aluongra ni engineer. In engineer. marach. Kevo maka wele. Kevo maka wele. Koro ing'eni nikech nokela gi gi rwat, to nitie kaka tungni bedo ga. Sana sana nitie kiwango e wede ka nitie kiwango ma kuchope to koro winjruok kidogo tamre. Koro e mano bedo, mano achwanyra gi one of my families. To achako ma aringo nyaka e garaj nikech the garaj ne en mar owadwa be. Ne en mar family. Yeah, koro ing'e ni kuma nadhiye ne onge by that time. Koro nayudoga tich moro Kayole Soweto, tij otel. Nikech an kachako Kisumu natiyo e otel. Yeah, koro na feel ni mondo abed idle garaj kucha ok adhi. Maybe ng'at ema nya luonga ni eh. Kevo wadhi kama kama an gi tich moro mibi oko. Koro aneno ni an idol sana to ing'e ni be Kayondwa kata Narobi wa kaka in idol nitie gik moko ma mbi nya donje maricho. Donje maricho. Koro nakwayo job mar hotel, na apply e hotel ma i Soweto kanyo notimo maber sana. Bahati ni otendno be nadhi ayudo ka en mar anko na jaseme. Yeah, koro kanyo kanatiye every morning natedo negi chapat gi mandas kama godhiambo be kamano. Koro nitie kijende moko Mano anenoga ka biro madho breakfast. Gin gimondo gokinyi sa apar gariyono gin gisechopo e otel. Gichako beng'oga. Yes, koro ka na gibiroga tapenjogi ni bwana un to udhiga kanyo muting'oga kubni, nakia ni gini en ang'o, uting'o piano, kara ne gin jothum. Koro ing'e ni kama nadake be malong'o be ne onge, nanindo mana e otendno. Kama nitiyeni. Kama natiyeno to be mano e malipo mane imiya, chiemo, anindo. but atiyone. Weche orumo kamano, onge pesa machielo. Onge gimoro amora mane miya. Koro kane jogi biro kamano to na adonjo e tiendgi. Ginyisa ni an wan wan jothum. Wiya ok bi wil kodgi. Ne nitie ng'ato no nyi Junior Wood Ahero, en marehemu. Ne wan gi ng'ato ni Lawi Jakabonyo, en Kisumu. Ne ging'eny ok anyal kwano gi tee to ne gin e grup achiel. Yeah koro kanyo emane abedo kodgi an nating'o negi mana gik moko najating' bul, ating'o piano gi bunde bunde nitwe gin bunde ang'wen ating'o e toka piano be ating'o kama to wadhi. Tich be wadhi gi tielo nikech ne wan around Kayole, yeah Nabedo kodgi nabedo kodgi eh, kotieko gimoro dweche ang'wen mano koro wan e 2015 dwe mar ariyo ang- adek ka to jama moro biro ni mak jalela en jadalawa wasomo kode nyaka e primary Yeah, koro ka nobiro kara notiyoga ka Lady Morin. To Lady The late. noriembe, the late Lady Morin noriembe. Koro oduogo nikech kanyo en be ema nochake jogo joge. Yeah. Tapo koyuda to penja ni to, hey, chieng' titimo ang'o ka? Anyise ni baba apuonjora ne abiro yudo ka jogi go thum koro abe- to an be donge ajathum. Onyis jembo jathum. Nyisa ni en be ojathum.
Kendo en koro jathum maduong' ng'ama wer nyaka. Anyise ni bwana ma koro gima odonje dala. Ma gima odonjo e dala. To e ma be wabedo kode kanyo matin ote otiega otiega napuonjora gowo, olang' ongeng'o. Kanyo e ma achake ba. Ichako go olang'. Achako go olang'. Koro olang' no e ma nong'eya ka ago kayole ka. Olang' no kata jawa. To gin bende bandwa mane wan go mane oriwore ni odhi opodho Lawi yore, Ochieng Wuod Asumbi yore, Nyonyi Junior yore. Jalelo dok ka Lady Moringo luonge koro odhi kaka sa manage, manager, one of the management. Koro kodok kucha to abiro tera. To noyudo ka diere cha baba kineno ka sani samoro okibe onya rwako lawe moro marachar maneno gi long' moro moridhe kama. Waduoko ne Nyasaye erokamano. Nayudo ka band Murini nigi challenges mang'eny. First, ok iti ka Lady Murini kilil. Nyaka ibed ng'ama ler e bandno. Ka lady kata ichuli mana siling' ariyo to nyaka iwil lewni kibiro e tich. Ing'e ni nitie bands moko ma iyudo ni ng'ato law achiel onya rwako kata mana didek. The whole weekend en mana gi long' achiel. Koro mano. Challenges mane wayudo ka madha cha. Though ne ber sana nikech omiyo ibedo ng'ama ing'e ni kidwa bedo ng'ama ler future ni bende nyaka bed maler. Kidwa bedo ng'ama ler future bende nyaka bed maler. Kanyo ema apuonjora orwaka ajawa. Napuonjora go ajawa maber. Nagoye. maingo nyaka joma ne goye kuno machako wuotho kode jawanago mang'eny kagocho agocha e bandne kanyo karibu two years Kaledi kaendi.
kaledi ka two years katiyo atiya kode maber 2017 opango show wadhi su- su- ginene tanzania Magoye koro koro Tanzania ma Lady Murino ochako miya microphone. Omiyi ka oneno ka in gi wer koso in iwer ga seche moko. Ok oneno ka in gi wer.
Wating'o an ajaw ajajaw ajaw yeke. Mhm. Oting'o jawer. Mhm. To nwa nwa ne wadhi show mar 3 weeks mhm. Tanzania. chako gi Kopanga, Migori, wadhi wadhi Arusha, Mererani nini nini to wadhi Dar es Salaam. Koro kwachopo Dar es Salaam madhi ol. To jawer mane wating'o bende oyudo apisi moro malando ma Nyakocha. Olalo nwa. GZ. Eh. Ehe. Iluongo ni Biko Wuod Sori ne wer maber ahinya kendo jathum masani kaponi entie. En mani Bahati lal galala kamano. Yeah. Koro Biko ka nolal, to kane wan gi jopiano madongo miluongo ni Odero Wuod Ajeni, Boyieta Tangi, Oyare ne wan go, Kamadhe. Koro ochopo sa abich, wan Tanzania Dar es Salaam. Dar es Salaam. To Dar es Salaam ing'e ni gin gi kia wangla ni goye nang'o, gin gimielo thum bora ni beat no ywak thum thum okuot. So Lady Nyiza ni ok onyal kata wuoyo kata mana wero sauti ne ok wuogi. Koro kanyo ema openjo Odero ni ibiro werna ka ok anyal otama. Ting'e ni jotelo to pong' Dar es Salaam opong' kama gi joluo. To Odero penja ni baba ang' nitemie to an pok nawer pok namako gima iluongo ni microphone. Nahisi ni kila abiro temo. To bahati maber ni an thum nakramga. Nahero sana sana nahero winjo thumbe madanje nahero sana. Madonje Perimeter.
Perimeter no.
Emomiyo kata an sani ti jogo chaka ni metallic voice. Nikech an gi voice na, an gi an ok an gi mar ng'ato. Koro inyisa ni awer awera kata mag madanje, wer kata mag Ema, wer kata mag ng'a. Natemo ba. Kama nomiya max ne en thum idi mar Sheila Nyarabandu. Mano e thum mane omiya gini e Tanzania. Nawere maber sana to nakia wer. Though ne an gi duol. Dero gini nogona ma ago thum nyaka sa apar gariyo okinyi. ma ji nowuok komor mm-hmm. dho kata bed ni lady ne tuo kamano mm-hmm. but iwacho ni kanye ma be samoro bahati ni nyalo wuok yeah. koro kanye kaka nachako wer kwaduogo nairobi mm-hmm. koro an niweya e base kata kodhi wuoth to an adong' e base ne wan gi dudis mm-hmm. kenya cinema gi nyanza club river road mm-hmm. to nwatiyo from tuesday to sunday mm-hmm. koro an narito base yeah. an koro an a base ni madhi an koro an imadhi mondo mm-hmm. Koro ing'e ni kanyo bende to madhe ne ok ohero ni bende kitiye ban ne to konchiel nitie fan ne moro be moheri. Koro ne madhi obiro yudo ka nodhi ga Tanzania odhi kune to obudho. Samoro en kata e ot to ok obi e tich nikech joka noseng'iewo kode en business. Koro ema nadhi mamako ground kabisa mamako ma ji nohera ga within town. Town atiye mang'eny sana. Koro kane oduogo to owinjo ni Kevo tinde ji ohero noriemba be. Koriemba natemo matek adhi kwa tich ng'ato ni ema jalam. Ema jalamo pija father. Pija father.
To diereno nitie joma nomako kopija ok sani kaka tinde bonzas ng'eny. Chon be bonzas ne onge. Ng'at miluongo ni Vin Chipondi, ok aluor mar wacho, gobonyo wuod obat. Eh, Chipondi oluonge thum mang'eny. Yes. Mhm.
Koro magi joma ni kusema ma kidhi kwa tich kata ma tij luoko uniform mhm. mag jo band mm. tiyori irgi. Mhm. Dhi wuo kodgi mondi. Adhi awuoyo kodgi, opija oyier, gin be giyie but Kadhi agoye kata aga johawa no kata tim ang'o diere no kata inda ne pod tin, inda ne tin sana. Club e, e band mar Ema kanyo. Eh, en nondiko jomolewo. Kimondi tich to in sawa, kilewo to indiki ni lit kama. Inda ne ndiko jomole. Nondiko jomolewo.
Odhi adhiya kamano, ah, chaka wuok a ema yudo kotamre, adiera tiyo gimoro ndalo adek kabudho. Chaka adhi akwaye ka Musa. Kama oseba yudo ka nitie joma kusema, mhm. kanonge, mhm. gi mamoko. Mhm. Koro kanonge mane kusema ma en kata kama oseting'o shot iwene gimoro amora ang' ne or pesa modong'. Igoyo ma kata siling' baba thum tigo maber. Duga temo matek an be achak abukora ayawo mara. Wudo mera ago crate ni drum set. Crate mag soda koso mag kong'o? Mag kong'o, crate mar beer. Piano be matiyogo en piano moro ma ilielo maratong'. Ayudo ka ok dhi. Ma adhi oneno na Oruma ka asethagora sana sana. Mine monyuoli?
Ah ah. Mi Lady Morini. Oh, Lady Morini.
eh? Onena ka asethagora ochako duogo ka bana. Mm. Chaka tiye tiye tiye tiye oromo tiye tu- tu- 2017. Ema gole thuma moro ni bi uma. Ka mano wa pod wawuoyo mana di- pod awuotho e band ji pod wan mana e same same Bedo iye. gi band ni. Podi agolo bi uma. Notimo maber sana be mm. notimo maber ne en wer ma nobedo compost maber be studio yeah. gi wuod fibi mm. natime maber mm -hmm. adok kama adhi ochako riemba nikech agolo thum igolo thum ning'iso ni dhi golo thum kosi ni para bara ni dhi golo winja ka ji koro nikevo golo biu madong kaka koro sani thum moro nyalo trend mm. ni ng'ane mogoye mm. to nokiwacho ni ee eh, mm. kona ni dhi yaw band gi thumi no aneno kisemulo buoyi oromi
oneno ka gima ne chane ni samoro ne ok ing'ise to idhi golo thumi i think mm. yeah, to ing'e ni kata jotelo gin ga kamano yeah. kata ng'ato koteri kamoro ni dhi mm. ti mm. to oneno ka tiyo maber ma wuon kambi oeri mm. ing'e ni nitie kaka nyaka uduni pigi malo kamano mm. kamano e kaka notimre mama adhi oriemba mm -hmm. osiepna moro nayudo town kanyo ka natie band ne mhm. penja ni to okay in pile pile iriembi tiyanyi malich e mbele fans mhm. madhe ne onge ga wich kuot mhm. mano to anya nyisi nogo nyaka ji e band kata ibed ng'a kata in gi nyithindo adi opadi gima inyalo time kanyo kanyo kikoso koro jogo noneno kaka nobiev koda ya nonyiewna piano moro achiel chak go thum gi snare drums matin ni achielno kaka nayawo banda. Atemo banda, natemo banda na 28, 2018, 2019. Apodho.
Ipodho ni joma mi support onge kose? M- Apodho apodho, an akia kata gima nomiyo apodho. Bando podha podha. Bando bukora buko podho. Adok kendo kuno. Achako awuok immediately ok abudho to ayudo kijende mabeyo beyo sana manyalo tiyo koda. Kaka jo piano. Maduogo amakora koro e town amako an ema koro an kusema town. Club moro ni Nyanza bahati mbaya nolore. Olore kapok awuok baba. Dudis ochako olor. Olor kapok awuok. Dho duto te waduoko ne Nyasaye erokamano nikech pod wangima. Bache moko be pod biro. Chako agolo thuma mar dak irito gang'o. Timo maber sana. Thum notimo maber nodonjo e it jopiny. Ah, Kevo, adwaro ni mondo bende inyisa ni to eh, chal mari eh, kaendi ing'e ni gimoro amora ma seche sani iseneno ber mar thum. Adwaro ni mondo wakwan ane gik moko adek mosehinyi e thum ka kasto bende inyisa gik moko adek mabeyo miseyudo e thum kaendi. Eh, Ka wadhi mbele kaendi gi twak marwa.
Ok, gik moko Anya wacho gik moko ariyo ma aseyudo e tho. Mokuongo, ayudo family e tho gi nyithindo, mano mokuongo. Family ni oa e thum ka. Ayudo ka go thum nikech diere mane pod athagora cha ne ok anya kendo. Koro mago one of the nini ma thum omiya timo gi gi dak gintie ineno gi. Mar ariyo, thum omiya konyo maybe family na kidogo. An adonge family moro mar shida cha, to mother bende ing'eni odonjo onyuome family ma. Iluongo nango kizungu doho. Eh, e doho mana kaka iwacho. Doho eh.
To an ing'e ni an wuod dhako mathin. Mm -hmm. To pile pile dala ma ji donge. Mm -hmm. Uonge kuwe kapo ni jaduong' odhi. Mm -hmm. Yeah. Yaro nyaka bede. Eh, koro miyo ne thumni mm -hmm. omiyo adaro mama kuma nokende adhi agone dala ne mm -hmm. ilupa. Mm -hmm. koro achalo chuore kendo. Duto Nyasaye notele mwatimo mago te. Koro awanyo ni mano bende gimoro mar ariyo ma thum osetimona. Mamau ka mor, to omor gi tiji, tijni emomiyo sani onyalo dak gi kwe. Mago mana gweth. Yeah. Eh, rach mhm. mar thum mhm. sana sana industry mar ohangla mhm. rach ne en ni ok waherore hera onge thum kech de hera nitie for example tanzania hera nitie mar jothum kata gigore social media o oh, kia nani nani ogore gi ng'ane but hera nitie
ya Mano emomiyo iyudo ni ka Nyasaye nogolo jowa madongo ma mbele cha, onego gi motivate jowa mapiny. But iyudo ni nikech koro ng'at man malo cha nowuok kivyake, ok onyal gombo mondo omi ogol ng'ama chielo. Ng'ama owuok kendo kivyake maluwe ni ok nyal yie mondo omak bad ng'ama chielo owuog piny, owuog piny ochop kama nochope. Ambapo ka Nyasaye nyalo yie ni Kevuma Kawili nya bedo kamano. Maybe anya timo gimoro ma different gi mamoko ka. Yeah, nikech piny ma wantiere ni onge ng'ama ong'eyo kuma nobedie kata kuma nogowie kata kuma apaka ne tere machunge donge. Yeah, koro awacho ni Wangla ka waonge hera, mano e rachne. Hera onge. Hera onge thum. Mm. Chon jothum noherre. Yeah. Kata bing ni ok nwang'eyo but I feel ni ne giherore. Yeah. Diere kata dio misiani gi ni ka jobenga noherre. Mm. Jorumba noherre. Ineno. Mondi Tony. Kata jo angla machon ne go thum maber. Yeah. Yeah, to gen- genre masani ni marwa ni ogalagala. Ogalagala.
Ogalagala. Ineno ka thum dhi kanye kata bende ajawa dhi kanye higni moko apar mabiro biro bedo kanye kaka bende sani ndi oganda osekete kamoro. Ka ini inti nene nade kaka achiel kuom oganda go eki mag ohangla gi e kindeni. Koro gima mora ni kata bed ni ok giherore kama to ajawa to chopo kamoro kama noonge. Ajawa ing'awo kamoro. Ajawa wang'awo kamoro. Yeah.

taondwa ni tiyudo ni jogi nitie ji abich ma nyaka limie limie lim ng'ane lim ng'ane ineno koro mane mwacho ni song, kusonga mbele kabisa wadhi wadhi kendo wapush wadwa mana pushe kamano Ma kata mana mo- moko mosewuok gi mapod wuok go ng'ano gol ng'ani bochako gol yeah. Competition no bende ber e industry. Yeah. Kama. Siri en ang'o mondo ng'ato chop kama ichope ni? Nyaka sani owuoyo kodi kama kaka Kevo Makawili. Ang'o ma ng'ato nyalo timo mondo obed e bwo industry kaini ma onge weche moko mathoth kaka bende isebedo ka in ng'at moro ma obolore kendo ni industry kaini ma onge weche mang'eny. Siri en ang'o? Okay, siri
music is like a football. Mm -hmm. Ing'e ni football kionge gik moko Adek ok inyal goye. First iluongo ga ni discipline. Discipline, luor. Luor. Mar ariyo en winjo wach. Gima coach wachoni Nyaka iwinji. nyaka iwinji. Mar adek en skills magi migogo Gima in go. gima in go migogo mpira no. Same gi thum. discipline, luor nono. Mar ariyo, winjo gima seniors ni koni, kendo kik itim ma, kik itim ma, tim ma, tim ma. Mar adek, en gima igolo madhi e it jopiny. Sorry. En gima imiyo jopiny mamiyo jopiny medo heri. Ineno? To wan kaka jothum, sana sana industry wa ni ok ober ahinya lakini ober. Wang'eny, iyudo ni an gi band, an gi jawer moro ma samoro jachaknaga, an kata gi jajapa moro motegno to ong'e nyaka wer. Koro iyudo ni ka Kevo ka koyude fan Kevo moro ma ja pesa mabiroga kata to lworo gi e stage miyogi kata alufu alufu moro. Koro ing'e ni samoro boy no nya neno ni en onyalo timo gino. more than kevo Eh, mo- moloyo kevo toringo chien kama todhi oyudo ng'at moro onyiewone kata piano moro en koro odwa yawo band then koyawo band oonge adia ok owinj wach oonge composition mare bende ni lo odwa nower ka ng'ane dhano kop ng'ato Eh, eh, odwa nodid dwonde ka ng'ane odwa noyaw dwonde ka ng'ane ya koro ing'e ni magi gik mabe hinyo sana sana industry mar wangla nikech benga Benga ok inyal yudo ng'at moro mako kata dram cha mhm. ni be koro nidwa dhi bedo wuon banda mm. otek nikech kachego gima ing'eyo mm. oangla ing'e ni nyagolo an kata ka koso jaja to adhi adhiya kata mane jua kali kuma ilose ndigni gi to akwanya kwanya ng'ato to dhi gona ja inyowa seriously mm. yeah Uh, Kevo, iparo nade ang'o ma bende upcomings mabiro gi oromo be ni timo nikech iyudo ka samoro upcoming moro ogolo thum achiel mhm. ohit oneno ni mondo samoro orome noriembo gache moro inyalo loso ga inyalo loso nang'o e wi jogo eki ma bende seche moko eh, nigi expectation machal kamano endi okay mm -hmm. Okay, upcomings kata jathum mariembo gari oh, yeah. koro kanyo to general nikech mm -hmm. so long as you say made it in life mm -hmm. inyalo timo gimoro amora midwaro yeah. riembo gari ok rach. Nitie joma nigi pesa to pok noriembo gari. Nitie joma onge go lakini oyie mondo oriembe mondo ji one ni en go. Donge? Koro gima anyalo nyiso sana sana upcoming artist, watimuru kinda, waluoruru oganda, waluoruru fellow artist, Kik wakop gima ng'ane timo. Kata kikopo to wuo gi mari ma unique madhi donjo it jopiny. Ok ni kigolo gimoro to to odwa werna kainda. Ah, odwa werna ka Elisha yawa. Ma to chal Werna ka Kim. ma nyathino oa e lwet Elisha. Ineno? Yeah. Mago bende goga chuny sani ma pod tin. Kabisa. Idhi adhiya e studio. Tibedo in. Studio en studio. Kata idhi mana e studio mar janeko. Duol mana miwero cha gi gima iwero biro winjore. Bora ni iyudo producer maber. Kamano. Koro mano e gima anyalo nyiso jogo. Erokamano.
Kevo be en adier ni jothumbe gi eki mon dak go kata iweko gi dho gi dho no endi ma jo oganda winjo nikech e chien kanyo endi fans gowoni mar aho ng'ani oketi gi dhako moro. Isebedo isebedo e game ka kuom thuolo maloyo higni apar. Wachni inyalo wacho ang'o? Yes, jo jothum kata fans kata jogo. An sure ni fans to ok wach wachno. Nitie joma wache donge. Weko ng'ato ok rach. Kata koweki, mano oweki e hera mari. Kata kichuloni, mano ichuloni e hera mari. Luwore ni gi partner ni. un nade kode ma ng'ato ang'ata ok onego donj e maisha ni kaka idak kata ok oweki kata ok oweki bora ni i deliver gima fans dwaro bora na atimo gima johera mara dwaro koro kata owe ka en mano ok onego ong'e en ong'e ni kevo cha kodhi perform live what can kevo do kevo kodhi studio What can Kevo deliver? Kevo kodok e ode, family ne mor. Ng'ani cha kata kodhi kamoro, be ji rwake maber koso ji dak mani mama na ng'ama owek cha, mama na ng'ama ipidho cha. Koro weko no bende ok rach to bende ober. To somehow bende orach. Nyaka wapuonjre tiyo matek kaka artist. Ing'e ni piny ka gimoro amora mitimo matek sana sana manono go rumo ga marach. Iyudo mama moro kata dayo moro kata nyako moro man gi pesa osaputi. Pesa go kuma teri ga onge kapo ni ok itimo ok itiyo kodgi matek. Nikech iyudo ni kata iyudo dayono to but at the end ibiro manyo dhako ma biro iki. Dayono ok bi iki. Nikech samoro en ng'at moro mane osebedo gi family ma samoro kata joge dongo tiyo ma kapo ni kata ni tuo moro ogoyi to ing'e ni obiro maling'. Obiro endelea gi family ne to in. Nyaka imany mana chokora moro ma biro iki dalau kanyo. Koro gima anyiso jothum, kata ka giyudo opportunities mag dege, kata mag nyiri, kata mana mon man gi pesa, ti godo maber. Kik iket ni dhako ni oketi, onyiew ni gari, idak ot maber. But koro kochopo korka chien koni to ok ber. Obiro mana to ibiro tiyo kode gi pesa ne go marach. Chieng' moro obiro po ma kopuoyi niya, nyocha wan kodi, nitimo ang'o? Aneno na ka ng'ane nyalo bedo more serious than you. Mo- Moloi. Donge. Oye yodhi mana kocha. Gimi go timo onge. Yeah. Wan wabu manyeri, ibibu mana nyiera. Kabisa. Donge. Mm. Koro en kapanda. Kevo nyingu osebedo mage kaka joajawa kendo bende sani endi nyingu wuotho marach nyaka bende wach bende watimo mos ahinya kuom tho mar Sheila Wangeshi jaod Bambo Ang'o makelo seche moko maendi? Dibed ni gik kiwacho gi eki gin mana gik moko ma fans ema wacho kata jomoko wacho koso nitie adieri moro e iye. Kaka jathum imbe in achiel kuom jothumbe go eki ma seche moko nyingi osekethre. Inyalo wacho ang'o wach machal kamaendi? Mano wach mane?
Eh, wach ni mara o eh, jaod mosenindo Bambu kata bende mose- mo- mosenindo Sheila nyocha ong'iyo gi jothumbe kendo mano e samoro emokelo tho mare kaluwore kaka bende oganda loso. Ineno?
An aluongo Sheila as my boss gi chuore, za Jack Bambo. Jack Bamba. Yeah. Gin bosses na. Na perform e club gi. Sama adhi tich, adhi e tich. Yeah. Ok adwa ng'iyo nang'o matimre. Bora ni an atiyo negi, giuso gichula awuok adhi oda. Kabisa. Mara ni jothum nie chode kata thum nie timo ang'o mano ok an akia. An akia nikech kata nyinga be ok oa piya kanyo. To koro ng'ama nohero JB Lika ne en Kevo Makawelo nikech every week I think ne ago show kanyo mane ji ong'eyo. But kama chilo miye energy no, Kevo Makawelo onge. To kata ka in jathum ma chilo po nomieno kanyo, Nyiri diriyo. Ng'i tiende ni ang'o midwaro sana sana bache ma family oriwo iyudo ni ng'ato nie baa gi chuore. Sama udhi perform, keep distance, bed mabor gi jotendi go. Kata ka in kodgi machiegni maybe sama ibedo kodgi ji ariyo, ok i feel guilty. nikech ute un kamoro achiel mara ni bwana chawni ni kiwuoyo gi chiege kando paro ng'eny paro ng'eny ba koro i think ni mano e gima nyocha timre kuno but ok apar ka gima kamano timore en mani ka ng'ato osetho to weche nyaka wachi eh, koro Gima anya wacho about jothumbe miwacho ni gine gi siendwa, onge. Akiara go be mabet. Akiara go. Ah, Kevo, eh, sani jothumbe eh, chapni jokon, aneno ka Mr. Noloro moko mang'eny, jomoko osegologi. In ang'o miiko ne fans magi? Oh, Ayiko ne fans gik mamit. Eh, by sani, an gi Dabo audio release. Eh, wende ariyo. Wende ariyo. Dabo en ariyo. Dabo en ariyo. Eh. Yeah. Kata gin ang'wen, lakini ati kati kati dabo dongi. Yeah. Yes, nikech dabo en gima ore omede. Ore omede. Wamede. Koro samoro wanya medo gi gibed mang'eny. Okay. But eh, em na en ni gibed ariyo. Mm -hmm. Adhi kelo ne jopiny on Saturday. Mm -hmm. Kendo gin thumbe mabeyo. Mm -hmm. Namba gi nene.
Iwinjo kanyo ni Kevo kelo ni gik abeyo kendo thumbe go bende biro bedo gi puonj mokalo. Kete mana kanyo kapok iluwo Kevo kamoro amora manye mondo itim kata subscription chon. Irit gima biro e YouTube kanyo endi mondo Kevo omed puonji kokalo e weche go eki mag ajawa koda thum. Kevo, Yes. penjo moni kaendi jo ajawa tinde iwacho ni oo ka ok iyudo ng'ato losa to ok inyal bedo ja ajawa. In be oselosi mibedo kama ichope ni?
An kata sani Ajwang' Junior kinyalo siemona ni Kevo jaja moro nolos cho kata mana Kathusweni kata mana town ka, very fast to uber adhi be adhi olos abe agine no. Lakini kaka an Kevo Makawili nyaka sani, I think ni maybe samoro.

lakini ok udwa nabi lich nang'o mm, okay. be ung'e ni dhano ohero be ung'e ni dhano ohero gi an ok an ok an natural ok an bungu ang'o joma dwa neno gima natural odhi kanye e bungu koro an to an kevo makabili mm. an kod nyasaye mm -hmm. ema be mane ochweya. Babawa nonyuola lakini gi teko mar Ruoth Nyasaye. Ang'eyo ni gimoro amora matimo, kata otimre, kata adhi mana 50 years kapod angima, to ang'e ni mar 51 years no, nyaka ayudie gima adwaro e bwo pinyni. Kata athagra marom nade, abiro thagore to gikone, Chieng' moro na bura ne yawre nadonjie mawuog gi olemo kata matunda kata mana nini mamit kendo madongo ma jopiny ne. To kapodi gik milawo ma shortcut bende rumo marach. Nitie joma temo dwa lawo shortcut no ooh nini nini gimoro otimore. Obvious nyingi dhi dhi ni eh. Macha to ne wang'ena nena. Nwang'eyo. Then kaka jothumba mhm. show off mhm. moro mar ni nyisruok ni an go sana hit mohingo ng'ane cha mm. miyo dhano paro kodi marach. Samoro adieri tiyo matek itiyo matek to koro gine madhi mayi max. Kech adieri temo kata kidhi kata life ma jogi dhi ana TikTok na awinja awinja ikanyo orwaka ma be akia kata ni en ang'o. Mm. To aneno gi amok e TikTok kaka timre sana sana jo angla wagi. Mm. Wan gi mdomo sana. Mm. Mdomo no iketho gi tich matek gi wer mamit gi gik mabeyo ma dhano dwaro. Mm. Ok wuoya wuoya mano miyo dhano paro ni donje gik moko maricho mm. samoro ok idonje. Yeah. Koro anto Agoye gi tekrena gi teko Nyasaye gi teko joma omaka. Nikech kata itim mana ang'o to nyaka ibed gi ji adek moheri. To ji adek moheri go nyaka push ni miyud ji auchiel moheri. Ji auchiel go nyaka chak med e ji moko piero ariyo moheri. To kamano e kaka dhano grow. gi teko Nyasaye. Ka watieko kevo, jathum wacho ni jathum joma jo raha mana penjo cha ni wachak apenj kata mondo ichak idwoka. In gi family mari koso pod in ja pap? An aja family.
Ija family? Aja family kendo an ja mon ariyo.

nyathi achiel yeah, okay. footballer iluongo ni lewandowski lewandowski yes eh, kanye mano kwe moko awili Kisumu gi Nyasembo nya Kisumu gi Nyasembo iwinjo thumbe gi kata ka ntiere go Nyasembo mama nyanyera lawa rus yes kamano kevo ka watiyo kaja ni mondo bende ikawo thuolo makende iloso gi fans gi mogik inyisgi wach moro kapok waloro chenro masani Ok, ne johera mag ohangla, johera mag ajawa, an iluonga ni Kevo Makawili. Pile iwachoga ni ng'ama oduong'o ema ne yawne. Kapo ni unena maber kata gima awacho ni odhi odonjonu, akwayo support, usapota kama unyale. Abende an dhano, anyalo kier kuma akiere unyalo rekebisha as my fan, at my fans, as my fans. Koro watemo ng'isou, nyinga en Kevo Makawili, YouTube channel mara Kevo Makawili, Facebook Kevo Makawili, TikTok nya donje. Biuru Makawili. Kevo Makawili, biuru e TikTok kanyo koro adwaro wuoyo malich. Mana kamano baba. Joma seche moko gombo yudi i perform kanye mondo gibi gimieli ok ang'e ni in gi routine mar weekly. Yeah.
e Nairobi ka ema perform e. Mana kawuok oko adhi Mombasa, adhi Kisumu, adhi Homa Bay. But kidwaro kibo maka wili, just follow me. Ibiro neno schedules maga. Every show ma abiro timo ibiro neno. Kamoro amora. Ok anyal kwano ni nyaka ma next to pod akia kuma anyalo bede. Show be lokre ga. Koro gi Saturday ni, akwayou ute Biuru yawa. Wan kamoro ni Benelix, Launch, Greenspan Mall, Donom. Wadhi kelo gimoro mokuot. Chieng'no. Chieng'no wakelonu gima okuot. Iwacho ni namba ludha. Kabisa.
Yes, ang'e ni ji mang'eny to dhi penjo ni namba ludha en ang'o. That's a content. Yeah. To joma dhi winje bende dhi winjo thumno. Kabisa. Kendo gibiro here.
Yeah. En kamano. Erokamano. Kabisa. Erokamano nyenye kora moga jwang' mane makilo giko mar chenro masani eri mabende nokelni kod Ana Jwang' Junior AJ Media to kachiel kachiel kod jothumbe wa kaendi wendo kawuono en Kivu ma Kawili. Ageno ni bende ing'eyo matin kokalo kuom bende mbaka mongo kode. Ah, In igombo ni wakel jathum mane? Comment kanyo mondo bende wang'e ni eh, odiochieng' machielo wamanye jathum mane wakelo. Ka ok kamano endi Oriti masani jatani chenro kaka pile en an presenter mari wuod Kagan Hajwang' Junior kama endi to en AJ Media. Waromo e chelo machielo.